Менә Мәскәү дигәннән, ә Мәскәүнең кайсы урыннарын яратасыз аеруча? Бөтенләйгә вакыт юкмы? Мәскәүгә йөрергә вакыт юк, потому что киләбез дә, аннары тагы кичкә утырып кайтып китәргә кирәк. Ну, минем әле бер тапкыр да булганым юк Мавзолейда, Мавзолейга барасым килә. Ленинны күрәсе килә инде. Әйе. Менә килдек Ленинның Мавзолеена. Менә шушындый чират тора. Шуңа чират тиз узарга тиеш дип уйлыйм инде. Менә тагын бер тапкыр күрсәтәм. Менә сәгать хәзер ничә? Сәгать 1 сәгать 46 минут. Һәм карарбыз ничә минутта барып җитәрбез микән. Вакыт хәзер 11 сәгать 59 минут. Ә теге вакытта чиратта торганда 11 сәгать 46 минут иде бит. Димәк, чират тору 13 минутка нибары сузылды. Менә, ишетәсезме, куранталар яңгырый. Яңа елда без ишетә торган һәм тыңлый торган. Менә монда шундыйрак бөтен җирдә агачлар һәм менә шушында Кремль дивары. Барабыз э, Ленин бабай янына кергән, аның эчендә төшерергә ярамый. Кергәндә һәм чыкканда сезгә сәлам юллармын. Әлфин апа сезгә дә. Менә Әлфин апа. Ленинның мавзолее. Үзі көрсетем. Ленин. Билгеле болғанша Ленин 1924 елда вафат була һәм нәк менә шул елны нәк менә шушы урында барлыкка килә агачтан ясалган саркофаг, ягъни шундый каплаулы бер урын. Менә без белгән һәм гранит белән тышланган менә шушы мавзолей барлыкка килә бары тик 6 елдан соң 1930 елда. Ә 1970 нче елда Ленинның кабере капланыла пуленепробиваемый пыяла белән. Чөнки инде үлгәннән соң да хәтта Ленинга һөҗүм итүчеләр, аның күрәсең җәзасын тармар итәргә теләүчеләр шактый табыла. Шуңа күрә аны бик яхшы саклыйлар. Ә 1941 елда сугыш башлангач, аның җәсәден алып китәләр Цюмень шәһәренә. Һәм ул анда сельхозакадемия территориясендә сакланыла. Күрәсең, ул вакытта да бик кадерле ядкәр булган аның җәсәде. Шуңа күрә аны алып киткәннәр һәм кайтарганнар кире монда Мәскәүгә бары тик 1945 елда. Бүгенге көндә менә без кердек, кергәндә аны һич кенә дә төшерергә ярамый, видеога да, фотога да. Һәм туктап та калырга ярамый. Аның, менә Ленинның җәсәден гел карап торалар атнага ике тапкыр һәм хәтта киемен дә алыштыралар икән, елына өч елга бер тапкыр һәм кайвакыт сирәгрәк очракта да. Менә шулай үзегез күрәсез, халык килеп тора. Инде 100 ел булды бүген, бүген дим инде быел Ленинның үлгәненә, ләкин халык өчен чыннан да ул кадерле бер кеше дип әйтимсең, кемдер өчен Чыннан да, әле хаман да коммунизм идеаллары буенча яшиләр. Кемдер инде болай теге поглазеть урысча әйтмешли килә. Шуңа күрә менә бу урын мына бәлки әлфин апа бу дини махсус сезнең өчен язылган видео иде шуңа күрә килегез күрегез карагыз ә лениннан соң әле безнең теге якта гум урнашкан ГУМда да сезне бер сюрприз көтә. Ә мин хәзер ГУМда, Ленинның мавзолее каршында урнашкан ГУМ, һәм анда саталар туңдырма. Бу ГУМның атаклы туңдырмасы, менә аны ашамыйча китәргә ярамый, чөнки бөтен кеше монда шуны ашый. Һәм илнең кайсы гына почмакларыннан килмәсен, алар нәкъ менә шушы туңдырманы ашарга дип килә. Шуңа күрә, Әлфинә апа, сезнең сәламәтлек хакына за ваше здоровье күмәк эшли. Мәскәүгә килсәгез, монда. Кермичә калмагыз, яме? Мәскәүчә.